Il-bira ħadtu li kemm tħobbu il-herbal tea, illum biddilt l-istyle donnok ta' xagħrek, qed naraw dejjem kollox ninnota ta' jixraqlek ħafna, jixraq inti l-istess l-istyle. L-istess, l-istess.
Dejjem idek marbudin ta' ġonda. Tiġi minnek ġon. Le, le, le.
Eh, issa l-bejn taf li biex nitċajda bejn najlem. Da xinu?
Naturali.
Xinu dan? Lip-balm mamul mill-las. Lip-balm?
Dan minn dawk li tella xoffa ta' fuq, għax issa, għet ixamru moda, ixamru

U dejjem ngħid irrid inġib nejl fajn u nħalli hawnhekk għalik norqod. Tiġi tajba. Ma tantx norqod imma thank you kont qiegħda qiegħda f'moħħi. Mela, għal dawk illi ma kinux magħna l-biegħ tajjeb illi ngħidulhom illi kemm Stephanie u Norbert kienu qabdu ddeċidew dawn minn xogħolhom milli kien fil-proprjetà dawn iddeċidew illi imorru għal avventura u din l-avventura swiet illi għamlu 150 ġurnata ġifieri ħames xhur imorru jivvjaġġaw minn pajjiż għal ieħor u lbieraħ fil-fatt semmejna diversi pajjiżi għad forsi Norbert nibdew daqsxejn tikka kemm insemmu l-pajjiżi li tkellimna ġa dwarhom u mbagħad illum ħa nkomplu fejn ħallejna lbieraħ. Tajjeb. Mela bieraħ tkellimna hemm fuq l-Estonja, Latvija, Litwanja, Ukraina, Moldova, Romania, Bulgaria, Macedonia,

Terġaġ li f'kelma waħda, terġaġ. Li jien spiċċajt ġviri hemm fis-seba ta' filgħodu, s-sitta ta' filgħodu. Nista' nqum biex niftaħ il-qtates biex jidħlu ġewwa. Ejja, l-Montenegro huwa pajjiż brillanti, pajjiż sabiħ. Erġajna sibna l-baħar. Ovvjament, you feel home. Mm. Eh, Hawnhekk konna qegħdin kotor hawnhekk. Pajjiż sabiħ ħafna, u mejna wkoll hemmhekk meta n-nies mhux normali jomu dak iż-żminijiet. Hawnhekk dawn huma xi xogħol bid-drone eh, li ħadna, hemm xi islands ukoll hemm eh, il-Montenegro. Dorna ħafna u għandek ħafna xtara. Għalkemm huwa pajjiż żgħir, hawnhekk kellna

ħames xhur il-ħin kollu mela, ma' xulxin xi ħaġa tkun xejn mu plejn sejri wienet għala qasaqsejthom qatt naħseb il-birat issa llum nipprova nabdilhom daqsxejn hmm. issa nieħu daqsxejn konfidenza magħkom. Kien hemm momenti fejn mela. ma qbiltux jew inti titmur naħal. Naħseb jekk ma naqblu jekk hmm. taqbel fuq kollox kun naħseb boring. Infatti kett laveri jimdog laveri jiġifieri fis-sens. Jiġifieri għandna l-opposti għandna ħafna

konna spiċċajna ovvjament peress titlajna bitti li ninżu f'Ottubru hemm konna kellna ħwejjeġ ta' sajf, viri u fil-hostel li konna fiha sit il-hostel ta' il-ħwejjeġ il-stef. Kien hemm ieħor backpacker hemm li qed idur id-dinja bħalna kemm l-istess simili hemm li tal-ħwejjeġ lili kien ħajar mihom u tagħhom lili ġifieri li xi ninżilna l-Kroazja Xint ħamma l-airport jien nerġa' jbiddil bi xorts. Ok, aħna Maltin. Għax għamlet kesta kbira, xilli sajf, filli jaqleb vera f'sal, t-temp, li t-temp. Met inti għandek il-temperatura li taqleb minn il-ġir postijiet kif għaziltu. Filli għatkun il-kessa, filli tkun isħana. Veru.
Grazie. Buongiorno.
Buongiorno.
Tajjeb.
Thank you ħafna. Għandi bżonnu, tħoss il-frisk. Għabbe kon noqgħod ħafna mis waħda waħda. Issa rrid ġakket iswed inħoss il-frisk. Oh, vera. Il-temp inbidel f'daqqa waħda. U dallej naħseb għamlet xi ħalba. Tajba smajta tħabbat. Ma x'in wasalna lura.
X'in kien ta' ma tawal. X'kien wasalna lura kedna għandna naħseb l nżu Malta ħanħossu ħanħossu sħana no wing ġejna mill-majna. Tipo minus 2, minus 3, ġeri Slovakkja.

tal-hostel fej konna qegħdin tatni għal siq xinratni biex xorts kienu xi ma jnastu għalt lint m'għandekx għal tita tila leh tila m'għandniex ħwejjeġ tax-xitu għadna ma xtrajniex ma kenniex ċans. Ah. U spiċċajt bil-qalsit tagħha kien ikbar minni bil-ċinturin u mdawwar. Konna jisna letteralment mlaqtin. Jien bil-ġaketta tiegħu fuq tiegħi. Imma minn hawn minn hemm għamilni xorta ah. ġifieri. Hawnhekk hawn ritrat li jfisser ħafna lina meta laqna l-mid-ġurnata on the road. Eh, Dar ritrat kien pjanat ġo pajjiż ġo Nord Afrika, propjament, mhm. imma peress li qbajna nestendu f'kull pajjiż eh, fej pjanajna li ħlamu ġimgħa spiċċajna minna 15, fej pjanajna xar tiema minn 20 ġurnata, ġifieri mhm. u rnexxinna nasu sal-Kroazja. Hemmhekk qegħden eh, fuq Island, mhm. ukoll hemmhekk sibna posti kazajra speċjali biex nieħdu dar ritrat, kien ilu pjanat minn qabel tlaqna, 100 days on the road. Ovvjament, hemmhekk kif qed tara l-Kroazja naħseb l-ewwel pajjiż li vera rnexxi nandu u tikkazajra l-kesħa li filli fil-għodu nħorġu biex xorz bil-karkur, bil-t-shirt, ġiri. Mela, Il-Kroazja mela. kena namlu change, morru nixxu. viċin il-bahar, jew iktar, per esempio, kontu fuq il-montanji, jew għax fiskanta temperatur, inti skont fejt tkun, tkun fil-qalba. Eżatt. Issa mnek hemm kollox fil-ftuħ, allura tħoss iktar. L-ewwel baħar li sibna kien eh, kien l-Albanija. L-ewwel darba li jomejna ġo baħar, mm. xomejna ġo Riveres, ġo Lakes u affarijiet minn dawn, tifhimni mm. hemm. Eh, imma hawnhekk ovvjament il-Kroazja pattejna, mbagħad, jiġifieri, fej ħadd ma jom, jiġifieri, bdew jaraw lina nogħom u affarijiet hekk, jiġifieri. Kuħat jaħsbek miġnun. Għanna mxen in li nomu ġol bahar għax għanna ġolim bil-bahar, nomu bazi kull-jum fil-sajf normali għaw mm. Malta. Allura mek xindeja nomu ġol rivers u ġol lakes, differenza tara ah. li mandek xil-melħ normali, fim, tara differenza għax xinrajna l-bahar, ġenninna mill-ewel. Jina tajdu li t-sifer fej s-sifer l-ura Malta. Il-bahar. Għalli xarra bħanna. Sabir ma għanna xaġa speċjali. Levanti kem domna. Temp temp ta' Malta. Eh, Estonia, Latvia, Litwana, jek spiċana ma' muġo rivers u lakes, jisek għalina, mux maħna l-om fejġi. Sens. Imma.
Xiex inħaslu.
Veru. Kien drab fej stagiljena biex nħaslu kol. Imma ma tintinx għandek, ma tintinx sħana li. Eh, Kompri naraw aktar ritratti. Din l-axar, l-axar trek li għamilna jem. Għamil eh, kien joħodhom ritratti ħafna drabi, inti, jew jtnejn, eh? eh jien nħobbhom ħafna ritratti, jien nħobbhom ħafna ritratti, nkun irrid nħu ritratti, pero jien għal iktar, allura jien nħu ritratti, mbat jgħid li dan mawel, dan ek, dan ek, kun nipprovaw nirranġaw. Nista bdejt nidra, issa tħalt fi aktar. Le, le, bħala ritratti oh. nieħdu tnej, evem, toqqaf anka nies biex jieħdu lek ir-ritratti għax Kartolini, u dawn kartolini, like. Ejja, veru. Diri waħda mill-isbaħ drives li għatta minna ġifiri jem eh, mill-Kroazja għal-Bosnia jem eh, ovvjament naħseb waħda mill-isbaħ sunsets li. Kenna waħda mill-isbaħ. Rajna ġifiri
Impeccabli. Kienet dry flasġija sa' kem wasalna u ġifiri. Ġifiri, kienem moment fejn kampjajtu barra, kienem moment fejn għattu ġappartament, kienem moment fejn. Għalla accommodation kolla kolla. Għadna kull tista tgħid kwa mhux hekk kull imkien fi sens imma jekk kien hemm train station u kellna overnight bus jew xi ħaġa għadna hemmhekk jiġifieri jekk ħati franka akkomodazzjoni, ovvjament, inti. Imma kien hemm momenti li domtu aktar mill-li ħsibt. Ejja, ejja, ejja. Ejva, ejva, tiġri.
Jew moment fejn taħseb li ħatoqgħod aktar u tiddejja jżek kont. Infatti li ah. li titgħallem minn din l-esperjenza li inti tagħmel il-pjan minn qabel. Infatti xi wasanna it-tieni pajjiż, mhm. waqqafna l-pjan kollu u qed nisma' minn is-salem laqas sa nibbukjaw in advance bħala akkomodazzjoni ah. jew hostel. Għax bdejna nagħmlu, bdejna nibbukjaw, spiċċana nibbukjaw jiġri jew l-istess ġurnata hostel Mhux jiġri jew ġieli naslu fil-pajjiż, laqqas ikollna xejn lest, u taqbad tmur għal affarijiet dak il-ħin, x'hekk ħad bil-fors inti. Imma jekk ħan għamel data ngħidu isma' minna data li tent taġi titċaġa. Jkun sejra ġo post wieħed indum ħana kif ħanu l-għassebu għara. Aħna li ġranna eh, eh. konna qegħdin pereżempju jekk ngħidu isma' ħan għamlu erba' tim ir-Rumanija, nispiċċaw nieħdu pjaċir ngħidu aħjar ma bukjajniex għax konna nagħmlu eh, erba' tim oħra. Allura spiċċajna ngħidu wasanna r-Rumanija ħanibqgħu hawnhekk. xi nixbaw, nitilqu u mbagħad naraw minn hekk. tiddumu aktar jew ma titilqu direkt ma tibdew tagħmlu dejjem hekk. Allura bdejna Lek ikun hemm pjan tiżomm mal-pjan. Mela, ħankomplu naraw aktar ritratti ħankomplu nżuru aktar għaliex baqgħna hawnhekk aktar ħammorru. Il-Bosnija huwa pajjiż hemm li ħanaraw daqt li naħseb apparti li huwa pajjiż sabiħ li tara ħafna nies tamparna li aħna mhux imdorrin nisimgħu li jitkellmu fuq gwerra. Aħna dejjem imdorrin nisimgħu il-parents, forsi n-nanniet tagħna li jitkellmu fuq gwerra u hekk. Dar ritrat eżempju laqqas tista' ma taħsix fuq tara dawk il-toqob kollha sniper bullets u affarijiet hekk ġifieri li intajna ma' bniedem li kellu 20 sena ġifieri 10 snin iżgħar minna jitkellem fuq il-gwerra ġifieri naħseb Huwa pajjiż li Dik il-building.
Ma kienx ġast isu sabiħ biss, kienu satwejja u kol fil-sessi. Mhm. Kien hemm buildings li taraħħom hekk, ġifieri. Da minna.
Kollha bin-nisa dom jgħixu fihom. Il-binja tħanna ġo fiha kienet hemm eh, il-bank tagħhom tal-Mozano, mhm. eh, infatti msemmi sniper tower hemm tħanna huwa danger, ovvjament, Ġifieri jekk ħadd tidħol ġo fih xi ħadd jitħajjar hemm tieħu l-precautions kollha, tħanna minn ġo toqba taħt l-art u tlajna dak it-taraġ kollu minn railing u hekk ġifieri nitkellmu xi 11 sular jekk mhux se żball, tlajna sa fuq il-bejt tiegħu ma' koppja kombinazzjoni tqajna hemmhekk, ġifieri koppja Belġjana, hemmhekk qegħdin fuqu fuq il- Imma tara tibda tara l-affarijiet bajnejk tara t-toqob tal-bullets. Mek id-dera kienet Kif naqbad Ejja. ngħid ta- tad-dwejja Ejja. kif għattu l-ewwel u Ah, Akku, akku. il- il-meaning Postiċ, tagħhom. eħe, eħe. Eżatt. Eżatt. Infatti anke rajna daw il-postijiet. Aħna ngħidu l-aħwa speċ ta' dawk il-bullets kollha ta' żmien il-gwerra. u Jekk imbagħad tara n-nies għadhom qed jgħixu hemmhekk. Ġifieri daw kuljum qegħdin jiftakru f'x'għadhom kif għaddew ftit snin ilu għax il-gwerra mis- milli xafna Jina, kultant l-ispittal. taf xaddim minn moħħi u naħseb ħafna fuq għadi. Em, Tant tlajna spoilt li Ekku. għanna kollox Eżatt. u gergru fuq kollox u għal ħaġa ta' xejn u qed intellgħu t-tfal illi tajjeb illi jitilgħu b'saħħithom u mela, mela. tajjeb illi tamlilhom daqsxejn diffiċli mhux biex tkun kattiva, imma biex dak li jkun tipprepara għaliex ma tistax tgħid x'jista' jinqala fil-ħajja u inti tkun ġa lest mhux tibza minn kollox u tibza minn nies u tibza tieħu deċiżjonijiet. Hija importanti ħafna. U mela. ċertu pajjiżi, ċertu nies, tinduna kemm mux għandhom stonku ta' imma anki kif jitkellmu, tinduna li kunu għaddew eħeb saħħithom. Il-ħagġa li jisek tipo tmur il-Bosnia, isu ġabunna l-memori, kama t-konna zaħra, konna narabu fi triq, naqa futbol eżempju, s-seknet t-telep ovvijament. Imma tibda tara tfal jilabu bil Illum ittihom xi ħaġa l-għada xebgħu minna, irridu xi ħaġa
oħra. Ħafna mit-tfal tal-lum li qed jgħixu fil-fantasija tal-gaming consoles of paritek li eh, eh, eh. isek laqas mhux qed ngħidlek mhux qed jikbru bħala tfal ġifieri li nitilfu l-valur tal-flus ukoll ġifieri it-tfal jekk inti tajtu rigal u da jiswa 300. per eżempju, inti taf kemm trid taħdem għalihom daw it-300 euro. Huma jafu. Għalihom jisax ma ħadmux, huma ma jafux inti daw kemm ħdim tal-jom, il-valur tal-flus, ma l-oġġett li huma għandhom, u di forsi għedin nitkelmu għonek kemm importanti li tfalna l-mum u kol. Naħseb li. U nirrealizzaw għahna l-gbar. Ġallu għom jamlu attivitajiet, ovvijament aħna jina aħna konna attivi, metu konna zaħna labu l-futbol, t-femni t-ġiri barra, ta' għali, ġviri. Baffejt sempliċi, ma jiswewx flus. U għadna hemmhekk rajna ħafna. Kolli ġins jien għandhom bih niftakar. Mela għandhom blu.
Però l-Bosnija rajna ħafna ġifieri tfal li jilagħbu letteralment bix-xej. Ta' prezza ħafna. Għandhom jilagħbu bil-fixken tal-plastik ġifieri mela. ballun eżempju. Le le le, ma jiġi jkun ta' drab u jew kompli għal drab. Hawnhekk da. Hawnhekk fejn hawnhekk. Serbja hemm Mokra Gora. huwa post li ma qalbna ħafna. Ħafna semaw bih, ġifieri hemm ma min tkellimna familjari hekk ġifieri. Hemm dak u qiegħed border mal-Bosnia. Hawnhekk letteralment insejna l-ġranet, il-ħin, ġifieri ma konniex nafu x'inhu jiġri. Tmur ġo post bħal laf. Għalija isbal films. Hawnhekk Mal-qatus, hawnhekk hemm hija mokra gora huwa post letteralment, ġifieri fejn kull ma kien hemm żewġ grocers, ATM waħda, ġifieri hemm farmasi. U kien Natura biss. Natura biss. Ekku. Konna nimxu ħafna ħafna kull jum, letteralment noħorġu, nimxu jiġi fej jiġi. L-Norbert tatlu tħoss li raqat kem dom terri u tlajt fil-piz. Eh,
Normali f'avventura. Biex ikollu.
Normalment f'avventura jedek li tinżel titlef il-piz u affarijiet minn dar li jinżittu.
Forsi l-arja. Komplu narrawni. Dan huwa villaġġ hemm eh, eh. fej kien inħoloq minn dal-persuna partikolari biex jaħdem film fih eh, u baqa letteran bħala attraction tal daw il-karozzi jekk niftakar il-missieri jorini dil-karozza il-sejċi sema blament jekk jekk l-laba jekk musejżba. Mhm.

xejn. Ma għanik eh, xaħġa, għax ma nistax ma nejdi. Eh, mela, hemm kompetizzjoni tal-fotografija u jieħan nissuġġerilek li jew ħat għamel xi esebizjoni u naraw dal-vjaġġ tiegħek. Għax sabiħa li. Imma t-nara ritratti vera, vera. Unek jem jien jgħad bil-ġaketta bil-kontra, daħħalt il-kud. Kontra għammek kienet ġurnata li qbadna ħamis trains. Mix kienet bil-ġaketta

ħafna mill-Christmas markets qed jiġu cancelled bħalissa, ovvjament ħabba l-pandemija, reġgħu każi tal-għajn u hekk jiġifieri. Imma l-Ungerija rnexxinna nilħqu dak il-feeling tal-milied. Ukoll ma laki wkoll għax irħaqna Christmas markets minn Eżattament, eżattament.
Dawet mill-isbaħ parlament naħseb li qatrajna u għal Hungarian Parliament. arkitettura li trid taraha biex tapprezzaha. Fir-ritratt tapprezzaha kemm ma Tidher sabiħa taħseb u ara. Ekku, ekku, ekku, ekku. Hemm eh, dal-Fisherman's Bestin hemm eh, Budapest ukoll issa Budapest hija maqsuma hemm f'Buda u f'Pest. Hemm eh, it-tnejn għandhom is-sabiħ tagħhom. Ovvijament, u da ritratt ieħor li kien għajna żmien twililu hemmhekk qegħdin letteralment fuq bridge li hi qiegħda Slovakkja? Slovakkja u jindijat l-Ungerija. Ġviri, dak huwa eżatt il-line tal-border fuq bridge eh, l-ewwel darba li konna. Għajni għafu li ħtaż darbu ma.
Ekku. L-ewwel darba li konna ġiex pajjiżi differenti fl-istess. Lejk daw tintrabu kontenti, raġa.
Għankomplu naraw aktar. Ritratti xi ġmiel. Da sek, da jgħidu li l-axħar wieħed. L-axħar wieħed, all right, all right, għax mbagħad wara ovvjament kien hemm il-Slovakkja. Eħe. Bħala pajjiż hemm. Eh, Baqna ta' Slovakkja li nistgħu narawhom. L-axħar ftit ħalli nagħlqu dan il- eh, Għax ikkal ħarib għawek kodna neġaw nejdu la, għadin għawnek għadin naraw. Għawnek bdejna bdejna bit-temp, ovvjament, beda ġej xita. Kien hekk, hawnhekk hawnhekk ġejna rotuna l-Ungerija l-ġurnata hawnhekk. Hemm peress konna qegħdin bord irdeċenja li mmorru Estergom hemm li trajna ovvjament dak il-bridge minn fejn konna taqsmu u dil-ħolma tagħna li li tlaqna fix 48 degrees.

Konna dwejja tara kollox, imma aħna gawdejni aktar għax kellna qismu kollox għalina, id-dur fejn mm. dur. Mm. Ma jitalfux n-nis fil-ritratti. Dak li għajdu li kemmu sabiħ dal-pajis hemm vera, xet nara ritratti u jisa dejjem nażlu l-istess destinazzjoni ma vera u kopri naraw. Ej, Slovakkija il-pajis li ġejna minnu. Ġifri, biex ta' xaġejna fil-feeling li eh. l-lockdown mela. ġejn l-ura Malta. Ekku, ekku. Aħna għanif u għawnek il-lum, pero grazzi, grazzi ħafna li għankom tazlu il-program, illi tiġu grazzi tal-regali u kol minn għadkom, naf. You're welcome. Għatmurru ximkien għal-Christmas jgħadibqaw Malta mal-familja, xsibkom ta' Għara, tu bjon estem, waqt li konna fl-avventura, kien naflajt li kien nambidlu, ġifiri, u sippos sa' 31st Irrid konna f'ħajt maqtuħ. Biex ma nitilfux il-flus, ovvjament. Biex wieħed jittilf il-flus illum. Jiġifieri Mhux hekk hu. jista' jkun li mmorru jista' jkun jiddependi kollox, ovvjament. Il-pandemija, s-soltu ġi. U le, li ma. Nimxu għoda- ġrata b'ġrata naraw xi jiġri. U le, le. Ekku, ekku, ekku.
Jalla, Għoda ġrata morru. b'ġurnata ma dejjem il-bidem ikollu Eżatt, pjan ħaġa- ieħor. eżatt. Aħna nisperaw li ma ndumux ma narawkom fil-programm tagħna. Grazzi immens tal-ħin, tal-enerġija u proset ukoll għaliex eh, bis-saħħa tagħkom anke ħadnihom lit-telespettaturi f'pajjiżi permezz tar-ritratti sbieħ li jintkom irnexxilkom tieħdu u qsamtu wkoll l-esperjenza kemm miegħi mat-tim kollu hawnhekk tal-programm u ma dawk li jkunu qegħdin isebuna palissa. Il-kumplament tal-jum it-tajjeb u l-weekend it-tajjeb nisperaw ikollna weekend sabiħ iva. għax ħafna nies kulħadd tal-belt palissa. Infakkarkom fl-attivitajiet ukoll illi eh,